machiegni jawinjona e chenro machalo koda maendi nyinga tobi jakome nyathi kimiro an kaendi kendo adwa ywa tol achiel kachiel mondo atudra kod okinja makambo e got ramogi onyane to kawuono wach mane ma okinja makambo ni kod e got ramogi mondo wane ane kaka inyalo konyogo jopiny kaluwore kod kaka piny idhi kipime ngima masani kaachiel kod kinde machon ma kwerwa kochande okinja makambo awinji maber eh, wuod komenya mhm. e eh, got ramogi oling ka mhm. en ani ka koro juogi nye wuotho koda gotieno ka wuothi dhout luo ero gotieno kuma ginindo wan ing'e nwawuoyo mna gi ji lek mhm. to anwang'o ka e dho chunyi nyikwara mogi ero wachona no kinja ma kamboni koro aberna gi ker ni koro miya mna ker maluo maluo ha To ogen ni jopiny ka dwa miyi gimoro. Ero. To ok inyal tamri. Ingen ng'ama kere ok inja ka ng'eyo en ng'ama puonjo ji. En ng'ama puonjo to kine ka konyi kwara mogi wacho na an kori wi got ka. Ero. No miya mna ker. Ero. Abende aga jawo ma juogi. Eh. To juogo wacho na no onge wach. Mm. Mano chal nying nying kidwa miyi kiwa gitamri. Mm. Koro awacho ni kwa Ramogi kapok umiya ker mudwaga nabed ker wi got Ramogi. Ero. To nyaka ba goli ajenda na. Ni jopiny. Ero. Nto kumiya ker. Mm. Tabro timo ang'o? Ero. Koro mokwongo kabisa kumiya ker. Ero. Tadhi migawo maliel. Ka gimiya miyan koro kinja makambo in ma koro adwa yieri ker maluo. Ero. Tatieko wach mar wa aliel gi dhowani. Wa liel gi dhowa ni nyakwara mogi. Ero. Iwi got ramogi ka. Mm. Abro loso gima iluongo no Burial Development Fund. Burial Development Fund. Ero. Obod wachal gi CDF. Ero. Tiluonge ni BDF. To Okinja. Hey. Burial ni to eh, pesa ni ng'ama kele? Pesa ni? Ero. Ipenjo penjo maber. Pesa ni en ajuoke mibro gol kuome. Nikech nitie joma chira mako. Ero. To ka chira omako. Uh -huh. to ring ing'e ni chira be kidhi to koro iyali to ka in gi kes maduong' Ero. ka mari matin tigolo gweno Mm. kama ni diere nti golo diel Ero. ori nyalo dili gi rombo to nitie pesa mo ma ba juoke golo oro sama omiya ker Ero. gichamo pesa mang'eny to ok gi- ke- gi- ginen gichiemo ni juogi ariwa Aha. to tijgi Ero. en nyiew dhok kod moke Ero. e liete ibiro nyiew dhok kod moke ka giyiera Ihosogo juogi. Em, ka ji odhi liel jo catering abro riembo abro neno ni wach ma catering atieko koro Ero. iyango nyachon Ero. to jodongo ma koro winja Mm. ojuri adwoki liel Oh. lep be nyaka cham iliel ing'e ni sani kita ko kuyang Eh. ojuri ni ojiko ng'enge kuma dhiye koro ojuri nyaka dwok Okinji paro na chayudo ka jodongo moko ywak ni ayaye ayaye nyathi kimerwa kinde wacha ojuri ne nego wa ringo michuto ne wachuto lep ne wachamo gigi nodhi kure. Mago emomiyo ineno ga kare juogi koro hicha ga nokinja. Wuog oko mondo koro igol ni jopiny manifesto owinj. Koro Ero. giwinjo jodongo koro aparo ni wadhigo maber. Kendo wabro keti got Ramogi ka nikech wan ing'ena an gi juogi madongo mag, mag Ramogi. Ero. To weche juogi ing'ena ok timna amendment. Mm. Koro ibro ket chik. Mm. Ne en kwero maduong' maonge manyasi. Ero. Kiromo gi ng'ato koting'o gir li, chiemb lielo ago. Eh. Onge penje ni gini idhigo kanye. Iya kode ka ng'ato Ah, dhi mano kode. kipenjo mano thuon chira ma ma ka hosere Ai mano ji dhigo grungu. mano yiengo pongo kor gweng'. O, ma- mano ineno ombulu Mano yiengo pongo kor gweng'. Eh, koro nikech onge kik ojik bed gi luoro Eh. nikech jamni biro biro kowuok ewi got liel ka liel nyaka nyaka dhero kinja wuog gi got ramogi Ero. ka en liel matin dhiang' achiel liend jomadongo dhok adek kata abich kadhi mbele ng'ama obiro iwi got kane idwaro gweth eh. igo ichiwo gweth to kidwaro kom ma gavana seneta eh. dhok kata piero abich ma gikani wi got ka kendo wi got ka lach kabisa gikwaku e wi got ka to gidhi modhi nam okinja mano luo mano luo meyo mano luo luo luo bedo gi meyo mara tipo mara miyo wach ma chiemi liel ma nyachon cha mm. adwoke ma wach ma jo catering eh? wa agdhowa Okinja dhi tiego kobet ker wi got Ramogi ka. Okinja paro higni moko machon kochande. Mayudo ka wagogini kobiro to ipidho ipidho gi apidha mago dhi duogo chiemb nyalo ka pok aneno ka aseneno na mag manya ugenya pok wachamo mano dhi duogo kendo yengo mani yango ma tinde noor ng'at itoko ni atoka choke choke to ni gimo jiko romo go ok dha ok pingo Mano ok loch mar okinja ker ma luwo got Ramogi ka. Ero. Dhi tieko. Omiyo wach maliel waa ag dhowa mano gima dhi tieko kendo nyikwa Ramogi oseneno kaka pesa biro donjo makanyo. To ka kora biro ir jokong'o, Eh, joka onge, Jolunga. eh, jolunga gi. Jolunga malo seme. Eh, jokong'o gima dwa kwongo timo nigi Awinji. en neno no od kamiuse kong'o Eh, nyaka lierie sag kalenda kendo. jogi osemayo nyikwa ramogi ma jomath ahinya omiyo ka gidwar kalendi korot bro miyo ng'ano ng'iye ni dwe podi o adhi tieko pesa ni dwe podi koro ok inyal yudo kalenda kar madho kong'o to sama orwake kirni eh. gima juogi bro kwongo timo eh. en kwero maduong' mane pok odwaro ne piny luo od madho kong'o monge kalenda mhm. sabi ibro keto kanyo Ero. Manyakwar Ramogi ing'ego ni sa auchiel oseromo madok i ot. Onego bed ni dok nindi odi. E ok ni matha matha nyaka piny ru. E to king'iyo kor ot to kor ot onge sa. Gwene ma koro iwinjo ka chiew koro sa kigi keti kor ot. Ok ni jokong'o nyalo toyo kata eh, yecho. Eh. En jakong'o bro ng'eyo ni sa karo se e gi sa biche moseromo waa waa. E koro mano gima jokong'o nyaka ng'e na bro timo. Jo kanisa. Eh. Bro neno ni okombe gi kar liel. Ero. Gin ka gidhi okombegi nyaka bed madongo mopogre gi- gi jopiny. Gin okombegi nyaka ne ni obet madongo. To kama abro kelo ywaruok matin. Di ibro los ni jolemo gi chik moro mawacho ni onge muro ni jadolo pi luok. Iwinjo? Onge muro ni jadolo pi luok. Eh. Ka ito mar jaodi to ne pod ikimurone. Eh, Ma mano jo kanisa nyaka ng'e jopolo ohero kar gode mm. koro gode duto mani piny luo wabro miyo jolemo mm. mani en lowo bibo pong manyien kit mikai e, kit mikai kit mikai to mano mar jodongo to got wuon wuon mano to ibro miyo jolemo got ramogi e got ramogi kisera koro adonjo kuom rowere joma nyiri te adwa nowinja mm. kisera igot ramogi ka idhi ketne en kwero maduong' mane pok odwarone Penjo nyako nyinge ni in iluongi ni ng'a? Piny koro biro digo chol nyithindo manyiri. Mm. Ma ng'ato kodwa penji nyingi to namba mimiye to kwadi e mpesa to iyudo nying ma sirikal bong'eyo. Omiyo sa asaya mwa koro. Ni nyar ng'ane, eh, owuok ka ng'ane. Eh, na na confirmed winjo. An an ng'ane ng'ane. To, to oyude gimoro. Koro ng'eruok mo machon cha. Ero. Iker mar okinja piny luoka. Mm. Kisera jo kisera te. ng'eruok en mpesa mm -hmm. mago duto ibiro dhi yudo kanyo mm -hmm. o kaduogi siasa mm -hmm. koro wadwa ng'iye wach mar siasa ka mm -hmm. to en nobiro neno ni ng'ato ang'ata madwa chung' mm -hmm. nyaka gony yudhe mm -hmm. Yapa ni yudhe winja kanyo maber ahinya. Mane bro miyo koro yudhe koro go lwetegi. Ah yudhe duto tenga ma ng'ata ng'ata madwa chung' nyaka gonygi. Mm. Nikech kata Yesu be nogonyo mage gi makate gi rech. budhano chiemo bing'injo dong kik ubed go bwok ubro yieng eh, nwa chiemo eh ubro yieng omiyo kaka jopiny osebeto ka dwaro na bed ker ka bet keto magi e chike ramogi ng'e ni wan chike ma walosi got ramogi ka mm. en onge amendment kech gik ma juogo loso mago juogi opuodho mm. yo machiel ma, ma kenda bro nono ahinya jotero ok anyal weyo mm. jotero ok anyal weyo nyaka chik mag, mag ramogi ma koro alosi wi got kama ker mm. nikech ofis ma ker bibro ger wi got ka mm. jotero chik koro koyie mondo iter oko ma libamba mm. e, ng'ato kwayo mana e anyuola gi ka mm. e, ma dhi wanyo ka ja libamba no obro dhi komo ko obro dhi komo ko koth telo moro moter kocha e bo dhi kocha koro chik ma ma mag ker mara ko miya koro ka ko kinja abo neno ni mon bende kosechod ni okal okola mm. onge riembo dichuo ma gir contract no ok dware chik ma ka ilochna ma ker gidaka daga kaka ne gisekawere no eh to kiduogi weche mege chode ma bogo otachi piny maluo ka mm. kaka ker abro golo chik motegni buo juogi ma tekre gi ng'ent ng'eni juogi be sirikal yore mm -hmm. mabro keto ne ng'ata ng'ata mosechopo higni piero ang'wen ma musumba mm. ok ser nyako mano chira maduong' mane pok odwarone kisechopo ja higni piero ang'wen onge wach ma kisera Ero. Man idong ne rito odi. Eh ne idong koro ni rito odi. Ae kor ka kweche. Kweche bende abro nono ka ba nene adwoki wang'e ni to an ka koro nyikwara mogi omiya ker ga ko kinja ma kambi wi got ramogi ka. Kweri tieko mna ga loth ma muto. Ero, Kendo ma makete ni. kech ma ko olie cha. Ma thiedho wacho ni thiedho ichini. Eh, to abro timo manya kwara mogi mondo wadwok ngima ma tho gwen chien. Nikech kweche ng'eny sani to kamoro amora mitime kwer. Mm. Nyaka gweno ni nind piny. Nyombo. Ka bende abro ng'iyo motegno kabisa kendo neno ni onge ng'ama dak kod nyar ng'ato higni ariyo kapod ok odhi nyuomo dhako. Nyaka ong'e thurgi. Nyaka ong'e thurgi. Ma mano bende wabro keto ne en kwero maduong' ahinya motamo ng'ato donjo thurgi dhako. Mm. Ni setieko higni ariyo kidagi nyar ng'ato to pok nidhi kuro. Mm. Koro en kwero maduong' donjo kanyo ma kidonjo kanyo. Mm. To nyaka yang'ie na romo. To kija nitie chwo moko bende modag gi mon kapango to mon gi kethuchegi. Ok ang'e ni kaendi to Ma- ker ma luobra wacho ang'o. ma ka mae ma koro adwa nono ka mwa iwinjo kwasewacho ni idhi juogi ibiro bet piny Eh, to keto ni kibet gi dhako higni ariyo eh. koro en kwero maduong'ie mane pok odwar ne michal na ng'a or matin mokwongo chamo gweno noor maduong' thur gi dhako Ma- Michi- Michiemo tidikri. ichiemo En tidikri ni gini nogoya gi koyo Eh. kusenang'o. koro kidagi nyar ng'ato higni ariyo Ero. kapok idhi dalagi Eh. Chik juogi abiro wuoyogo ka abiro golo motegno ni ok idonj dala gi dhako koki kane pok igine ni nyombo mondo jowa gi odhi onyombo. Kech kech badwa tieki piny luoka kech kendo abiro neno natieko wach mar chako kech higa ka higa. Chako kech higa ka higa nying. Ero. Ma higa ka higa imi kech nying. Uh -huh. Ok nyal mi kech nying higa ka higa to onge kech mane osenego nyakwara mogi. Mm. Mana bro tieko. Mm. Mi kech nying ni. Mm. Ema miyo kech tim bi beti piny luo. Mm. To nyikwara mogi chike gi magi abro loso maka kanya wuotho bado ka chunje wacho na bed ker. Mm. Ang'e na mulo kamora mora onge joma weyo. jonyasore maneno ka ywak eh. nwanda kwa winje ma wachwa mm-hmm. to gi jojuogi mm-hmm. to mano pod waloso jonyasore to nyaka ng'e ni koyudi gi nyasore mm. timaki mm. mak mana ni kwayude kisekete e wi koro en mari anyi kwana mogi mago i e weche mabro loso kaka nayudo ka juogi go upeksen mm. ni koro udwa nabed ker to nyaka ung'e ni ker mudwa nabedni Kapod Amolo Raila Amolo Wuon Odinga pok oyudo ker ma Kenya eh. to juogi pod keta mani wi got ka juogi ma bro tiyo ugo ka tiyo ugo eh. pod en go eh. koro nyaka chieng' ohand over Nicha okinja makambo. Ero. Koro hand over juogi kon nikech eh. juogi kipogre. Eh. Ah, ero kamano. Mana kamano jawinja na achiel kachiel awego kinja makambo e got ramogi kane otemo kolone kaluwore kod kaka dwa jopiny gombo mar jopiny siso mar jopiny osego deber koro amna a ah, okinja puonj mikele e got ramogi kanyo oromo jiwo piny luo kendo kelo lokruok piny luo jawinjo na mago te nwawinje got ramogi mane kelo chenro ni nyinga tobi jakome nyathi kimirwa oromo koro odiechieng' moro machielo machalo koda maindi